Esselamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuhu. Bu günki çykyşymyzda Türkmenistanyň içindäki türmeler barada we aňarda bolýan bikanunçylyklar barada aýdyp berjek. Geliň, ilki bilen Daşoguzdaky aýallaryň türmesinden başlaly. Daşoguz welaýatynda ýerleşýän Ženskiý koloniýa. Koloniýanyň başlygy Bozaganow Maksat. Onuň orunbasary Çary. Koloniýanyň içinde işgärler bilen dilleşip para alýarlar. Orunbasary Çary tireparaçylyga hem adalatsyzlyga ýol berýär. Eger-de iki sany tussagyň arasynda özara gatnaşyk bozulmalary ýüze çyksa, Çary ilki bilen öz daşoguzynyň arkasyny alýar. Koloniýanyň içinde SIZO diýip ýer bar. Şol SIZO-da eger-de bir tussaglygyň biri kanuny bozsa, şol SIZO-nyň içine dykýarlar. SIZO-nyň içinde peç bar, ýöne peji ýakanoklar. Üstesine-de, tussagyň egnindäki bütin deşikleri çykarmana mejbur edýärler. Tussag edilenler Siz onuň içinde krowadyň üstünde ýatmaly welin, matrasy bermän, diňe gaty demiriň üstüne ýatyrýarlar. Üşäp ýatyp, ondan soň agyry keselýärler. Koloniýanyň içinde keselleseň, döwlet tarapyndan berilýän dermanlary içinde öz puluna satyn almaly. Eger-de pullary bolmasa, içindäki işgärler tussaglardan el işleri bilen hasaplaşýarlar. Tussagdaky oturan adamlaryň her günki ulanýan hojalyk harytlary, meselem, zubnoý pastadyr, sabyn, beş-on meň ders aýda berilmeli bolan normany özlerine alyp, diňe alty aýda bir Ýa-da bir ýylda bir gezek berýärler. Suhanow diýip içinde işläp ýören işgär, naharyny we çegini alyp bermeseň, içindäki tussaglara zülüm edýär. Tussaglardan kir ýuwmak üçinem pul alýarlar. Aslynda mugt bolmaly. Bu aýal enelerimiz hem uýalarymyz näçe syrok alsalaram, bularyň barysy ejiz hem naçardyr. Olary sowukda aç goýup, kösäp, itler kimin dabramagyňyz asla sen nähili ganhor jellat bolsaňam türkmen milletine gelşmejek zatdyr. Indi bolsa Baýramalydaky türme barada. Bu türmede kanuny orun bolman, Diňe pul meseläni çözýär. Bu türmede üç korpus bar. Olaryň iki korpusy adatdaky we beýlekisi bolsa Baurski diýip atlandyrylýar. Hökümet tarapyndan bellenen adam başyna iýmit üçin on bir dollardan pul berilýär. Eger-de eşiden bolsaňyz, Bitaraplyk baýramyna bagyşlanyp iki ýüz ýetmiş alty sanly tussag amnistiýa düşmeli edildi. Eger näme üçin beýle az adam goýberýärler diýip sorasaňyz, Onuň esasy sebäbi, olary iş we sosial kömek bilen üpjün etmek gorkusy bilen goýbermeýärlermiş. Hamala, hemme raýatlar işli bolup, diňe türmeden çykanlar işsiz galýan ýaly. Iki ýüz ýetmiş alty adam diňe göz üçin goýberilen. Emma türkmenlerde aýdyşy ýalak, Uly eşekden kiçi eşek bok iýmäni öwrener diýşi ýaly, kakasy öz wagtynda Goý içine çüýresinler, ölsünler. Olar näme, göýberilmek üçin basylýarmy diýen syýasatyny dowam etmeýän bolsa, iki ýüz ýetmiş alty adamdan has köpräk adamlary göýbererdi. Eger-de prezident Mary welaýatyna barmaly bolsa, şol welaýatdaky türmeleriň tussag edilen adamlary it ýenjen ýaly edip, amonlar olary ýenjäler. Baýramaly türmesiniň smatrýaçisi Atda gaty arkalarynda durup, oglanlary urmaň diýip türmäniň başlygy Ata Sara haýyş edende, oňa gulak asman, ammonlary ugradyp, oglanlary döwdürende, atda gaty alty müň sany adamyny, öýle hem-de agşam naharyny goýberende, öňlerine diňe iki ýüz adamlyk nahar berýärler. Türmedäki ýatan adamlaryň şeýle-de az bolan paýoklaryny özleri iýip, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hem berilýän kömek pullary türmedäki adamlara ýetmän, haklary iýilýär. Adamlar, hiý gözüňize gelýärmi? Alty müň adamyň paýogyndan Iki ýüzli adamlyk paýok berlinde. Birje çemçeden bir ýetýämikä? Özüňiz pikirlenip görüň. Bu meselä ýene-de dolanyp geleris. Şol bolan hadysa üçin Atda Gatyny haltasyndan geroin çykdy diýip, iki ýyly gudan depä ugradyp, krita ýapdylar. Geroin söwdasy buluşlary tarapyndan kökürip, ahallylar bilen pyçaklaşykly turan dawadan soň, Atda Gatyny yzyna getirip goýdular. Eger-de bir adam türmäň başlygy bolup, iki ýyljyk işlese, onda onuň ogurlan pullary bütin ömrüniň ahyryna çenli ýeterlik bolýar. Eger-de ol wezipä geljek bolsaň, Onda içeri işler ministrine iki ýüz elli müň dollar para berip, arkaýyn geçip bilersiňiz. Baýramaly türmesi özboluşly kiçi oba ýalak bolup, onuň öz bazary hem goýlan sistemasy bar. Hatasy bolmaýan adamyň ýoluny ugruna ýatýar. Emma puly bolan adam üç müň, bäş müň dollara hata satyn alyp, şol ýerde syragyny dowam etýär. Türmelerde köp adam günäsiz ýatyrlar. Eger-de bir kiçi günä üçin tutulan bolsaň, öňki ýapylmadyk işler bar bolsa, onda hemme günäni şonuň boýnuna atyp, Suragyny köpeldip goýberýärler. Takmynan üç müň adamlyk türmede dokuz müň adam bolup, diňe iki ýüz adamlyk nahar bişirilýär türmede. Yzyndanam nahar gelmeýän adamlar gaty aklyňa sygmajak ýagdaýda kösenip, keselläp wagtyna oturýarlar. Itdir, pişikdir hem daşynda has gowy ýaşaýandyr şul adamlardan. Şul azatlykdan mahrum bolan adamlary aç goýup, olaryň iýmitini ogurlap, öýüňize getirip, öz çagalaňyzy iýdirip, olaryň her bir beden öýjüklerini haramdan gurup, çagalaňyzy hem özüňizden beter haram wagşy edip ýetişdirýändigiňizden habaryňyz bolaýmaly. Eýýäm bular ýaly zat biziň taryhymyza baglanyp görüp otyrsyňyz-a. Ataly-ogul hem ahdyk tohumlaryň mysalynda. Indi bolsa geliň Abdyşüküre geleliň. Işinde halal gazanjyna şükür edip bilmeýän ory güne wezipeli işgärler Abdyşüküre gelip şüküriň nämedigini öwrenendirler. Bu türme organ işgärleriniň türmesidir. Edil hukuk goraýyş edaralarynda kanun we düzgün bolmaýşy ýaly, bärde-de düzgün hem tertip asla ýok. Ogurlyk edip ýygnap goýan pullaryňyzdan ýene-de özüňiz ýalaklara wzýatka berseňiz, onda biraz gowurak ýaşap bilersiňiz. Özüňiz üçin döredilen türmäňize adam janyna haý diýmän, it kimin urup-ýenjip kösäp gelýärsiňiz. Bilmedim, bärde gynanmalymy ýa ýok. Ýöne kanun we düzgün ýokdur. Tapawut näme? Haram pullary ogurlap, ony hem Abduşşüküriň içine sowmaly bolsaňyz. Ondan gowusy ogurlaman abraýly işläp ýaşaňyz gowy bolmazmy? Özüňize gowy serediň, ylaýytda tussagdakylar. Allatagala tobaňyzy kabul edip, tizlik bilen maşgalany gowuşman ýesir etsin. Selam aleykum Rahmatullah.